Wel, mae Sport Wales wedi gwneud llawer o pethau i fi. Um, fi'n ymarfer na pob dydd, um, fi, llawer, fi gael fy triniaeth fel physio a soft tissue a pethau fel yna. Um, mae nhw'n just rhoi platform i pawb i wneud yn siŵr bod nhw'n y gorau ffosif, uh, mynd mewn i blwyddyn fel hyn, um, ac bod Cymru yn gael llawer o llefydd yn y tîm Prydain yna. Beth am y flwyddyn yma felly? Ble ti arni o ran y paratoadau ar gyfer Rio yr hyn sydd i ddod yn hwyrach yn y flwyddyn? Ie, sa i'n gallu credu bod ni yn 2016 yn barod, oedd e'n teimlo fel ddoe o'n i mynd mewn i Llundain, felly mae wedi dod rownd mor gyflym, ond mae paratoadau yn mynd yn gwych, fi jyst eisiau 'neud yn siŵr bod fi ddim yn cael unrhyw fath o injury nawr, jyst cadw, cadw'n iach. Um, ond ie, yeah, mae'n mae mynd i fod yn blwyddyn hir, um, felly mae yna llawer o pethau i wneud dal um, cyn i ni mynd mas i Rio. Um, ond ie, yeah, fi jyst eisiau mynd yna a gwneud perfformiad enfawr achos sa i byth wedi mynd i gemau Olympaidd a tynnu mas perfformiad gorau phosib. Yy felly hwnna un peth fi eisiau wneud blwyddyn yma a fi'n gwybod bod os fi'n wneud hwnna bydd hwnna'n dod yn ôl yy y lliw fedal fi eisiau. Ti'n sôn am y y balans 'na. Ti'n amlwg eisiau gwthio dy hunan gyda'r ymarfer ond ma' anafiade yn ffactor. Faint mor anodd yw e i i gadw'r balans 'na fel bod ti'n cyrraedd Rio ar dy ore'? Ie, yeah, mae'n galed iawn achos fi'n pob amser eisiau fod yn gwell fel pob athletwr sydd yn y top. Mae'n gwybod bod roed nhw dal i symud ymlaen um, i wneud yn siŵr bod neb yn dal nhw i fyny. Felly fi'n gwybod bod yna pobl mas na um, sydd eisiau curo fi. O'n i'n ei weld yna mas yn Doha, o'n i'n um, mor agos i colli'r medal air. Felly mae rhaid i fi wneud yn siŵr nawr bod y gap rhwng fi a person sydd yn mynd i dod yn ail yn enfawr achos rwy'n mynd i wneud llawer o gwaith galed, um, ond mae'n rhaid fi fod yn ofalus iawn achos rhai weithiau fi efo hafyd hyn o gwythio fy hunain yn, yn ormod a, a gael anafiad, ond fi'n fi gobeithio bod fi wedi cael popeth nawr allan o fy system a fi wedi dysgu o hwnna. Um, fi wedi gwneud popeth Yym, yy, yn jyst meddwl amdan beth o'n i'n neud nawr a a neud y y pethau gorau i fi. Fi'n hoffi'r yy ffordd nes ti weud y person sy'n mynd i ddod yn ail. Hyderus iawn, iawn, iawn. Hefyd, ni gallwn ni ddim gorffen heb sôn am Abertawe. Fi'n gwybod bod ti wedi bod yn gwylio Abertawe heddi, yn agos iawn at y galon di. Maen nhw wedi ennill yn Everton, y tro cyntaf erioed yn y gynghrair. Yy, Francesco, Guidolin's Barmy Army yw hi erbyn hyn? Mae'n ma anhygoel, o'n i ddim gallu gwylio'r ail hanner. Ond, ie, um, yeah, um, gêm gyntaf i gyd lun, gyd lun i yn uh, anhygoel. Oedd, oedd neb yn gwybod, gwybod ble mae wedi dod o, pam mae Hugh Jenkins wedi um, dewis e fe, ond mae wedi dod yma a torri record sydd ennill yn Goodson Park, felly mae rhaid ni gwrando a, a cadw at ei gilydd a, a cadw i cefnogi Abertawe tan y diwedd, a ni'n gwybod bydd ni yn y Premier League blwyddyn nesaf.